Hallo hallo bon bini na mi kanal atrobe nos tin un otro mukbang un otro eating show unda mi ta komi y bosonan ta skucha mi papia bai of mi manga bidal mi dede den e sous nan. Nos mukbang ta consisti di Burger King. Um, nan tin tres cos plant-based riba nan, nan menu. Um, ker men di... Laga mi bisa bo kiko ta. Esaki ta e long Plant based long chicken. Nan tin, of course, pasobra ku nan pidi un menu, bo ta haya fries, batata. Esaki ta nan nuggets y tambe nan Plant based whopper. Ma lesa riba nan website manera nan merca e. Esun di merca ta di Impossible Burgers. Awel esaki ta di di un compania cu yama Vegetarische Slager ki nan na Hulanda. Ta kere ta di Hulanda anto pero no ta kere cu si. Y ma busca un Fanta pa mi bebe. A tin hopi tempo sin bebe un Fanta. E ta Orange Fanta. Mari para tambe cu nan hulano nan a cuminsa usa hopi am pijp que nan a ta yama e richi. Please ora bo bin hulanda no yama e coki pijp yama e richi. So pijp ta otro cos. Um si mira nos curao. Hmm si manera mi ta bisa bo nan a cambia nan nan Rice, pijp, na primer nos ta bisa pijp na holandes nos ta bisa rice pa e karton nan mescos cu nan hul nan Aruba ke men si anto pasobra kico ta mas pret esaki ta mi saus nan den mi cas pasobra mal di witá pa pidi saus si mi no ta sa si ami mester a pidi of e mester a ofrecemi pero anyways kinan nos tin. Mayones, siracha, barbecue mi tata tin den fridge y ketchup. M'a purbe e whopper na Aruba, e plant based whopper na Aruba. Bin pensa ku Impossible Burgers, m'a guste, m'a purbe, m'a come biaha, dos biaha. M'a gustea.

Esun di aruba ta smak miho si dou. Impossible burger ta smak mino miho na aruba. E tin manera echt e whopper flavor esaki tambe tin whopper flavor pero no manera esun di aruba. Pero loke mi ta gusta si ku tin tres kos riba e menu ku ta ku ta plant based y ku vegetarian of un vegan por kome pasobra esaki nan no tin kies riba dje pero nan tin mayones si ke men bo tin ku pidi nan pa nan kita e mayones si si bo ta vegan. Nere boso nan sa de mi otro de mi vlogs nan boso nan wak mi ta na hulanda mi ta bibando. De mi banda actualmente na Hulanda mi no a bisa esei riba mi canal niun parti pero tur loke pasobra bay wak ta bay ta di Hulanda ma mi biba mi a a haber un luna nei of un tiki mas bibanda na Hulanda. Si mi ta haya falta den mi isla, si mi ta haya hopi falta den mi isla, no tin nada pa kompará mi isla i mi ta hopi kontento ku mi tabata tin onor pa nase riba e isla i nana pasobra biniendo fu un isla oportunidatnan ta limitá manera nan ta bisa pero tog bo ta blèsd pa nase riba dje pasobra ta di manera. Na skol bo ta bo ta hasiña kuater lenguahe i bo por dominá bo mes den kasi tur kuater lenguahe ke men bo por siria bo por papia nan moderá òf manera nan ta bisa na ingles fluently pero bo por papia bo por papia tòg ke men i bo por komprondé soisou i tambe e ta duna bo oportunidat pa siña otro lenguahenan un tike mas mihó den mi opinion pasobra hopi hende ta bisa bo sa Hendenan ku ta siña den nan lenguahe kompletamente ta siña lenguahe, otro lenguahenan mas lihé? Sí. Mi tambe ta share e, sorry, e opinion enanan, pero like bo sa bèrdat riba nos isla no ta bayendo super bon, pero ey nos stima nos isla sí. Yo no a pidi mas nuggets. Smaak bon. Manera nan ta bisa a mi ta gusta wak manera hendenan ku ta bishita aruba vloggersnan ku ta bishita aruba kon a nan ta wak ken men kon a nan ta view aruba manera a nos ta view aruba diferente pasobra nos ta Nos a nace y ta biba enanan. Bo sa nos ta wake hopi diferente. Anan ta wake como un paraiso den la mar Caribe. A nos ta wake gewoon como Aruba. Bo sa? That's it. Pero ora bo wak nan con nan ta documenta nan, nan vakantie riba e isla bo ta manera wow. Mira esei ta mi isla, bo ta sinti manera orgullo manera bo sa kico nan go an.

Tabata èg cus ta bai manera beach. Mi no ta èg cus ta solo hopi. Bo por ripará con blanco mi ta. Maske pa e hulandes nan mi tin un tinche. Sí mi tin un tinche mi ta un tiki mas Sinti ki color riba mi cuero manana lo mi ta pero mi ta bin recomenda boso nan si apo ta di Aruba y bo ta wonder con otro hende ta view nos isla mi ta bin recomenda bo e tres video like ami e tres canalnan di YouTube mas ki binan pasobra pa mi corda un ta di Aruba mes e guy ta di Aruba mes su canal a yama Let's go with Jairo Jairo mi ta spera mi ta spreek bo um bo nomber bon sorry um y mi ta gusta con e ta explora Aruba na su manera y con e ta hasi na su manera props pa bo um y um si mi gusta su video nan y tambe mi a gusta Tish Wonders esa el a keda basta largo na Aruba entonces el a explora Aruba basta Mi ta bisa pa kral bo bo e kondenana den su videonan awor ke aktualmente nos a roba mas e tambe ta un vlogger ku ya por ta tin e aksesibilidat pa keda mas largo na Aruba i tambe tin un otro kanal ku yama New State. Nun nomens pues aki kom mi ta bai pone nan nomber riba e screen pa asina por su nan y mi ta bai link nan below den e description box pa asina por su nan por um bai bishita nan canal tambe mi a gusta nan video hopi um mi a gusta con nan a documentele um con nan a papia ke con nan e nannan den e video. manera tur hende ta view Aruba diferente anto esei ta nan opinion esei ta nan mag manera nan ta bisa pasobra sa lima na paso paso tur hende tin diferente opinion pasobra nos tin cu respeta esei. Ai mi ta gusta ora e turistnan branch out loke mi ke men bai parke arikòk of eksplorá na nan pees manera nan ta bisa of kikune pero tin turista ora bo wak nan vlogs nan ta gèt ègt keda den e hotel area nan ta bai Renaissance Island nan ta kere Flamingo ta di Aruba Flamingo no ta di Aruba. Si bo bai Boneiru bo ta haya hala den e maneranan di e naturalesa. Ey, man echt koes esaki. Man echt koes ta e long chicken les. Man echt koes ta esaki, ta minte last week nuggets. Sigi men mi ta gusta ora turista a hasi mas cos y mes keda den e hotel y restaurant ora ke con enana pasobra ora nan wesa hasi mas cos riba nos isla conoce nos isla mas ke con enana manera ke nana mes na Holanda nos a explora hopi Danki na Angelem ku Brian. Nos a bai un luga ku yama Ghost Town. E lo na dur. Na Belgica. E kasanan ta abandoná. Tin hende ta biba den e kasnan. Paso esaki di manera, di manera hir wou no wou antra ki kondenana. Pero loke mi gusta mas di e. e kasnan ta e arte ku ta atende pa e kasnan ta yammer si ku pasá ful e poblashon e nannan a bai manera e parti e nannan a bai pèrdí so aht ya bobo kanta ho kuantu hende ta biba den ta biba nannan den e kasnan anto i bastante ta manera hèngout pa kon mi por a opservá pa pa hendenan yòn. of ta young adults, young hendenan young no. Y um, manera no tin manera un un pop station mas, ta tin dos pero na no ta existi mas. Lo que si ta para ainda na e lugar como hay hopi mas ta ta e misa y e misa mi que sta den funcion pasobra e um seis escuchando e e holoche esei ta di martini Di Martini Building, si como llama ele? Di Martini, vamos poner llama Martini, si. Si, anto e misa ta traha ainda, aora bo por a scucha den video, ke mi mahai a hopi mas cu nos a bishita e lugar en nannan, ami no tata sa di dul mes, ta ora mi ami, ke Angeline cu Brian a bisa mi di dje, mi ta miran, oh, ok. Bam nulo do bawaki ke ta. Den e video mi no a splica hopi pasobra mi mes no lo ta sa kiko presis e lugar ta ke condenana pero despues mi a haci un poco research anto mi a link dos manera blogs nan anto a pa una hulandes una ingles pa splica kiko ta Kon ama komprondé e malesa ta tratá nan ta ta keda a hasi e e waf di Antwerpen mas grandi i nan ta ta keda a sigui develop e nano un de kas ta pero nan no a hasié mas tampoko gobièrnu nunka no a hasi nada mas i dor ku ta tin hende ku no a refiuz pa bai manera nan bon di bisa nan no a hasi nada ku nele. Y nos ta papiando den aña nan nena ochenta y algo asi cu mi herman ta pasa ta basta tempo pasa cu nan ken a hasi algo miho añas nan atras mi a bisa hmm ain mi den water mi cuanto ta cabando. Ora mi a haci mukbang san ke kere mi mi no ta come hopi p'e dia ei mi ta keda asina yen laga mi come mi awa ke bo nan Asina yami ta keda. Como ainda mi no come hopi porque mi ta sa como ta de film un boke mi di. Mm -mm. Si ku denk aan de lei no about that. Kama si ora mi tin na na ni um Tempo liber mi ta wak con nenan di turista ta explora isla di Aruba. Mi ta sa no sa fe tap ki nana ami anto. Mm. Pa wak. Mi no ke hasi e video mucho largo. Di birando largo kaba. Mi no sa si Aruba sera su coalition kaba. Pero mi ta spera ku si. Mi no echt volg e noticia enano di e banda politiconan toch. Pero lo si ku kiko mi ta volg ta e tienamento ku a tin Aruba. Come on people. Kikosan ta haciendo. Pakiko tanto agresividad. Like. Hello, mi. Ah, si mi te habla que dos of the tres tiramento acaba randomly. Like, but es nan kuta tira, bosan nan sabe bosan nan por mata un hende inocente. Alabes nos bisa, Ah no, nos por a yuda pasobra nos esta gewoon tirando. Hallo, bo ta poniendo hendenan nan bida na riesgo aki na na. Esaki mi a cubo. E pregunta mas grandi ta kimin shiba cu un cu un revolver, un pistol, un kimin shiba cu un arma di candela? Mi sa tambe ku ya e kos ku mi sa stop esunat ku ta tirando anto mi sa stop pasobra un dia nan ta bai manera nan di kere un hende un di e balanan ku nan a lòs ta bai dal un hende inosente ku no tin niks ta makan anto por nan por e papeles ful subida i I kiko abo? Abo no ta bai tei pa yuda su familia ku nenanan? Ki bo ta bai hasi ku ta bai skonde like bo sa? An kome e Burger King. Seriamente esun di Aruba ta su pan mihó. Pero a mi pensá un kos si, yo hopi kontentu ku Burger King di Hulanda tin. tres item riba nan na menu pa plant based pa hendenan ku ta kome vegetarian vegan y aruba tin un so no ta nada aruba ketchup plis bosonan tambe por y plis mcdonalds aruba wake up wake up plis paso resto di hulanda sigur mi no tin na hulanda tin sigur mi tres cos tambe riba nan menu. Nan tin chicken nuggets y nan tin dos pan pero me ta acorda con yama nan dos pan un ma come anan esaki ta burger e otro ta ta chicken anan todos ta chicken nan todos nan plant base pan nan ta di chicken. Ma di di di di no nos ka yu un milkshake y no am yu un ice cream so ayer me come demasiado demasiado cos dushi di yemen e yama yemen pero ami tin ami jasmin ami semper ta pone un nomber extra manera

Bueno es logico ma busca di Yemen ayer ta ta dulce ta ta bubble gum swak pero no ta tur nan mangel ta nan mangel dulce ta ta dulce ok pan refres esey atrobe no ta tur nan mangel tabata smak bon tin tin tin tin oh my god con que mi no bay mi no ta bay come nunca mas tin tin cu corda pasobra tin ora e dom dom kinan nan ta bole am Koe e mesun cos dushi y lubi dao kila come caba yeah about that mi a coge un par drop mi a coge un par sour tingies nan tini sour tingies nan tawata e mango nan tawata smaak bon y tini nan ta smaak manera we don't gonna do that to our bodies again guys mi ta kere nos a bay lag'e video teki nan nan Mi no falta hopi mas kere mi manera mi bisa di mi otro mukbangs nan mi ta come tur cos mi lo comele danki pa por ta come hunto cu mi cara no ora ora bo ta wak mi come bo tambe tin ki bay coge un snack bisa come hunto bay bebe bani jele kikome nana danki pa wak y nos lo wak otro di un otro mukbang of ya whatever cu mi pone out there ayo.